Dumelang Thobela, ke a le lotšha. Ke re mošate, ke le amogela go se moya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore re dire um daily prediction, re kona letšatši la rena la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. ke a tshepa gore le sa gopola e ba e le gore le bonne reading ya mabane e e bego e le weekly prediction e le um lo tše tlo go diragala mo bekeng ye go tloga letšatši la mantla go fihla tšatši la sontaga la yona beke ye gomme ka bolela ka re um reading e ke tla e dirang today um e ka e ka e ka o fa dikarabo godimo ga dilo tše di boletšweng maabane goba mohlomongwe yeno eda godimo ga dilo tše ke di boletšeng maabane goba e le gore a se le bone reading ya ya maabane ke kgopela le lebelele and then le kgone le lebelela le ye okay pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena ke a le amogela go semoya ka dr makgabo gape ke re ipshineng ka taba tše ke le tshwaretšego tsona gomme le re ge le ipshina ka tsona le se ke la lebala go subscriber le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell yewe gore ka metlha ge re uploada di-video le kgone go tseba gape ebile le share di-video tša rena le batho ba le ba tsebago goba le ba ratago okay a re thomeng ka reading ya rena ya lekgono today e le di-14 tša june 2022 ke na le the seven of wands ke na le the queen of wands ke na le khathi e le gore e ngwadile gore coins abundance okay ka tsona khathi tše tše tharo tše ke tlo go botsa le kgono e tlo ba letšatši le le busy kudu go wena ba bangwe ka le gopola re dinyela mabane e boletše ka motlho mongwe lefelo le le gore o tla ba o ya go lona ka bolela gore e ka no ba e le trip e le gore o e tšea le family ya gago ba le motho e le gore o phela le yena trip yeo e ka no ba le um ntho e le gore ke trip ya mmereko mohlho mongwe o attenda di-workshop kae kae jwalo le jwalo goba mohlho mongwe o ya go berekela kae kae goba mohlho mongwe ebile e ka kgwetsa e le gore mohlho mongwe o kgweditše mošomo o moswa mo e le gore o tlo tloga mo o be go berekela gona o ya go berekela lefelo le leswa goba mohlho mongwe ebile e sa le o sa berekela same company goba lona lefelo o sa berekela mo go lona mara o ya ka departmenteng ye nngwe o tloga ka mo o bego o bereka ka gona ka ofising eo o ya go bereka ka ofising e nngwe and then ke mo e le gore o bo botšiwa gore um o accepte change ge dilo ko diphetogo o di accepte go le wena motho o be flexible o se ka kgotse le gore go e na le di-changes ka raphelo wa gago then o ba le letshogo letshogo leo ga le nyakege letshogo leo ke lona le dirang gore o palele ko o fetela pele o palele ko bona dilo tse di botse ka ra bophelo because letshogo leo ge le ba gona le dira le ko le tliša le attractor di-negative energy le attractor dilo tše tša go se be botse dilo tše dimpe so go le wena motho o se ka ba le letšhogo the minute o thoma ba le letšhogo o tseba gore go na le tše dingwe a di sepela gabotse mo bophelong ba gago ko america ba se ba re dira presentation wa kgotse gore o thoma ba le letšhogo wa motlhomo ba bitša interview mare go ya wa tena interview le o na le letšhogo immediately ka baka la letšhogo lela go tsena mola ka lebati batho ba le ba tshwanetse ba yo go butšha dipotšišo tšeoe tša interview immediately ba o lebelela ba le bona letšhogo lela ka letšhogo le dira gore o palele ke go ba le smile mo sefahlogong sa gago le dira gore o be stafy bjale batho ba le ba o lebelela ga ba sa kgatlhega already ba ipotsa gore mm o wa ka sute position ya rena o re ka se kgone go bereka le yena o bontšha a le motho o morudi kore already ga ba ba o lebelela go tsena fela ba bona kare wena o motho wa o se be le lethabo o motho o morudi Jwale, jwale, ene bona ga ba nyake go bereka le batho bao, ba kweša gore ge ba ka o hira, o ka tla wa ba- wa koba di-customers tša bona. Ba nyaka motho e le gore o friendly. So, wa kgotša le gore o friendly ka tlhago, mare ka baka la gore o tšhogile, letšhogo leo dane le ya go change le o dira motho o le gore ga se wena. Batho ba ba o lebelelang ba o bona o le motho o mongwe, o leng ka mokgwa o mongwe, and then ebile e- ke mo- ke- ke mo- ke moka e dirang e dira gore wena o lose mmereko le mobotse o la le gore wena o file ke badimo ba gago. so go ka bona e le gore o motho e le gore o phela ka letšhogo le no phela le etla mo go wena o tseba gore something a se right a se right le gatee the best thing e o tlo e dirang ke cleansing ka baka la gore le manaba ba kgona go dira gore wena o phele ka letšhogo ba se ba go foša ka meleko ba go foša ka sefifi sefifi sela se dira gore o phele o tšhogile o se ke wa ba le go itshepha o ke daude ebile o daude le mangelo a gago le go pele eh, video e le gore ke postile bošego ba mabane e le gore ke be ke bolela ka um number one eh, angel number one gore na go bona angel number one gore gore tshwanetse o direng o direng e boletse ka pele ka letshogo angel number one gore eh, mangwele a go botsa gore kgaogana le letshogo tlogela go ba le letshogo tlogela go ke nyatša ga o ke nyatša o thibela dilo tsela tse di botse o thibela di-blessings tshela badimo ba o fang tsona

o kore o be a good leader o leade by example batho ba bangwe batho ba e le gore ba reporta mo go wena goba batho ba bangwe ba berekang le wena ba learne from wena gobane ka the queen of ones ge ke lebelela the queen of ones ke bona motho e leng gore o ke kore ke ke ke ke a leader mara o e leng gore o leader gabotse ga nape a tshwara batho gampe O tseba go treater batho gabotse, o na le lerato, o na le botho, o tlhompha batho ba bangwe, o tseba go ke kokobetša. Mara ebile keng ke a good leader? Because go le wena a good leader, o ka se kgotše le gore wena o ba motho le le gore o nyoko gore batho ka moka ba kwe ka wena. Ntho engwe le ngwe e bolelwago e santše e be e etšwa mo molomong wa gago. Ge batho ba ba bolela ka meeting goba kae kae, tše ba di bolelang ga se selo wena wa di crusher a good leader ke motho la gore a theeletše le di-advices tša batho ba bangwe e ka ba di-advice tša batho ba berekang le bona e ka ba di-advice tša batho ba ka ntle di-advice tše le gore di sa tlo kgona go eda godimo ga mmereko o wena o dirago di tla dira gore um gana mo berekang gona company e le gore bereka company tse company e gole ge e le gore ke government le bereka ka di-project tse di itseng kore mmereko o gole Ene the more mmereko o golang ke the more tšhelete e bang gona. Ene ke the more e le gore ba dirang ba kgona go le okeletša di-salary increase, ba kgona go lefa di-bonus jwale le jwalo ka gore performance ke e botse, performance ya kgahliša. Ene ge e le gore o na le business ya gago, mohlomongwe ke sephaza shop goba mohlomongwe o reka diaparo o rekiša jwalo le jwalo, e sa bolela le wena gape dikarata tšeke gore mmereko wa gago business yeo ya gago e re go e lebelela o seke wa e lebelela bjale ka um ntho e le ya gore ke business yaka e re go e lebelela o e lebelele o kare ke business ya motho o mongwe wena o jalo ka mohiri um ba re keng o jalo ka mmereki O kore o oketše bjale ka mmereke le o ntse o tswa re business ke ya gago gobane go okaketše bjale ka mmerekeng o tlo kgona go respecta melao ye e le gore wena o e beile ka mara business ya gago sa mathomo o tla respecta nako gobane nako ke tšhelete and ebile go respecta nako ra o dirang o respecta le tšhelete yela o tla kgona go fihla nako um mo mošomong wa gago ka metlha ka nako wa tswalela ka nako e se ka manthelano re ka baka la gore ke business ya ka ge ke fila gore ke nyaka go chaiša ke ye kae kae kae kae ko phetha mabaka then wena wa chaiša so mo ba botsa gore o pay attention o leade by example le batho ba e le gore motlho mo kgonne go ba hira mo businesseng ya gago ba tseba gore mo re bereka ka molao mo ga re itirele boithatelo o tla bona go ka go ge o ka ngwala dilo tša gago fase wa bea leto la wa tša leto la wa le bea fase batho bao ba o berekelago ba tla tliša di-good results ga o be um mmereko ola um um ba re keng um a leader yela re bitša gore gore gore ke an autocratic leader o le le gore o buša ka tšhipi ae o kore o ba mmereko o le wa boleta mara wa re o le boleta wa o buša gape wa ba femo go bolela gore selo se so ba kweša gore ke nete selo swantse se be sowe o ba botša ka boleta ka tlhompho ba re tseba gore mmereko wa gago o mobotse kho o dirago o tlo o tlišetša katlego mphufutšo wa phatla ya gago o sa tlo e bona dimpho di etla ka ra bophelo ba gago tšhelete e etla ka ra bophelo ba gago ene ka buša gape ka ba le the page of sorts ka ba le the five of sorts ka buša ka ba le karata e leng gore e re clear your mind be present focus and embrace so ke setse ke boletse gore today yo ba letšatši le le busy for wena and ke bona o le ready because over the weekend o kgonne o kry-a nako e le ya gore o relaxe o detoxe o recharge o kgonne o kry-a nako ye nngwe go fela o re o le mo mmereko wa wa motlho mo ka di-weekend wa ba le nako e le ya go khutša goba go tšhaiša mola before o ka re o robala wa ba le nako e la gore o dule o itee kore o connected to your soul ntho ya o thuša kudu wa ba le nako e le ya go kgona go rapela wa kopana le modimo wa gago wa kopana le mangelo a gago wa rapela wa kgona go ba le nako e la gore o bolele le badimo ba gago le ge e ka sebe ntho la gore o tshola snefi fa sene ba ntho la gore o bolela le bona ka mo pelong ba sa go kwa gomme go o dira tšowe ke yona tsela ya go detoxa o detoxa energy ya gago o detoxa spirit sa gago se ba gabotse se ba cleansed o detoxa di chakras tša gago go ya mošomo wa go sasa then o ya o ena le that energy because wena o tletše ka kganyo you are surrounded by the light so ba bolela ba re go na le batho ba e leng gore ba lebeletše dilo tša gago ba lebeletše ditaba tša gago ba lebeletše ka mokgwa o šomang ka gona ba lebeletše di-blessings tša gago ene batho ba ga ba rate go na le batho ba e le gore um go setse o na le bona o ba botša mathata a gago goba mohlomongwe o ba botša um le tshe di-plans tša gago e sego mathata ba botša di-plans tša gago gore wena o plana go dira one two three ga ba rate ba bona gore wena le tse o planang go di dira di ka tla tša go tlišetša katlego ba re o be careful wena le batho go setse o na le tse le gore o plana go di dira o seke wa di bolela a e be sephiri sa gago le badimo ba gago le mangeloi a gago le modimo e re mola o setse o feditše ka di-plans tsa ebile o setse o thomile selo se o nyakang go se dira goba mohlomong le o setse o se feditše be gona ba tsebang ka gore gona batho ba e le gore ba ka leka go utswetša se sengwe o tlo kgwetsa botsa ba batho di-plans tša gago wena mola o sa plana o sa leka kokotletša mo le mo bona already ba setse ba dirile yone exactly ntho ene la wena o planang go e dira ka nako tse ngwe wa botsa di-plans tša gago wa o eta pele ka tse ba o etang pele ka tsona mafelelong ga o sa kgona go di dira dilo tšela ba re go na le ntho e tlo diragalang ntho diego ba go na le ntho e tlo e kwang ke batho ba ba leng close to wena go na le ntho ba e dira mo go wena ke batho ba e le gore um ba ka leka go senyeletša ka mošomo wa gago mohlomongwe ba go bolela gampe go batho ba o reportang mo go bona go di-managers tša gago mohlomongwe batho ba e le gore ba ka leka go utswetša se sengwe ka mo gare ga kgwebo ya gago jwale le jwalo so ba re o tlhokomele dilo tša gago and o tlhokomele batho ba uwe ka gore yona ntho e ba e planang empe e ba e planang mo go wena o sa tlo e tseba and go e tseba eng obviously e tlo o koša bohloko so molaetša o ko kry-a mo ke ka karete e, e re go clear your mind ba go botsa gore o se kwa kgotšele gore wena o tlo concentrate too much o paya much attention um kudu mola go dilong tšela batho le ba o dirileng tšona wa dula fase wa phela o nagana ka dilo tše dimpe tša batho ba o dirileng tšona le ge e le gore dilo tše moebi di diregetše kua morago kua kgaogana le dilo tša morago ba re lebelela pele mo o yago Ka re o ka thoma phela wena ka mo monagano o phela o nagana ka dilo tše dimpe tsela di o diragaletšego o nagana ka batho ba le ba o dirileng se ba o dirileng sela then o dirang go the minute o nagana ka bona o thoma kwa bohloko pelo e ba bohloko then as long as pelo e le bohloko and then o nagana too much ka dilo tšowe then king ke negative energy ga o sa kgona go focusa go the future ga o sa kgona go focusa go dilo tša bohlokwa tše le gore wena wa di dira gane jalo ga o sa kgona go tšwela pele dilo yona ntho e le ya gore wena o phela o nagana ka dilo tšela tše dimpe tšela di o diragatšeng ge o di nagana pelo e tlala gana mola namka then king ke sefifi wena ka sona ke tsokela sefifi ka baka la gore go thoma nana ka batho ba le go thoma tlala pelo ebile o thoma ba le moya o la gore wa tsa o ka reng ka modira song ka modira song

good energy, positive energy, kganya ya tla ka ra bophelo ba gago gomme o tlo kgona go fitlhelela dilo tše dibotse tše e le gore o rata di fitlhelela ka ra bophelo ba gago ke ona message o ke le tshwaretseng ona tšatši la lekgono ke a tshepa gore o tla bolela le lena go sa bolele le lena it's fine a re kweng wa go sasa gorena o tla reng ke a le leboga ebile le be le letšatši le lebotse thokoza